South Africa tingbani zuɣulan kuro jilimalana Nelson Mandela n daa yɛli o yɛligu ni a yi yɛli niri yɛtɔɣa ni bali shɛli din pa o dini di kpɛrila o zuɣu ni amaa a yi yɛli niri yɛtɔɣa ni bali shɛli din nyɛ o dini di kpɛrila o suhubia ni. Dagbani Wikipedia saha nyɛla purogiram shɛli din yina ni di sɔŋ Dagbamba ka bɛ tooi n sabi Dagbanli. Wikipedia ŋɔ zuɣu di nyɛla TV program shɛli din yirina ni ti me um, bihi, karimba nima ni sokam zaa mini neesim zaŋ chaŋ Wikipedia mini di kpatɔɣa ni ku nyɛ shɛli. Bee a yi mali bihi ka bi chani shikuru, a ni tooi zaŋ ba wuhi Dagbaani Wikipedia sahaŋ ŋɔ a ka bi dolli, din yɛn chɛ ka bi di di daanfaani. A mi nyɛla karimba ka bɔri ni a baŋ a ni yɛn niŋ shɛm, tooi zaŋ Wikipedia wuhi a karim zɔŋ puuni. Dagbaani Wikipedia saha ŋɔ nyɛla din ni sɔŋa din yɛn chɛ ka a tooi n-zaŋ Dagbaani Wikipedia n-ti pahi Wikipedia kpatɔɣa maa zaasa n-wuhi a karimzɔŋ puuni. Lala zuɣu ka Dagbaani Wikimedian User Group ni yina ni bɛ ti zaŋ Wikipedia mini di mabihi n-zaŋ duhi Dagbanli zuliya yɛltɔɣa intanɛti zuɣu. Dagbaani Wikimedia User Group nim lahi nyɛla. Ban yina ni Dagbanli Wikipedia saha ni di ti leei salo baŋsim zaŋ kpa Wikimedia ni kpɛbu ni di mabihi ni, ni a ni yɛn niŋ shɛm n-tuhi sabi bee m-mali niŋ. Ti program din daa pun gari ma ni gari gari maa ni ti daa wuhiya Wikidata ni nyɛ binshɛɣu. Amaa zuŋɔ ti bɔri ni ti wuhi salo a ni yɛn nam lahibali palli Wikidata zuɣu din namdi shɛm.
Dimbɔŋɔ, a naan bɔri ni a bɔhi ma ni di yi lee kan ka saha ka bɔri ni n bɔhi m baŋsim yomyoma ka gari wula ka n yɛn niŋ n-tiɛhi Data Box tuma ni ku nyɛ shɛli m-bala. Di kɔŋ laɣim li lahibali maa n ku kolin li viɛnyɛla n-zaŋ ti a ni a sama ka a lihi li yom ka gari din dii niŋ ka a ka saha bee a na mali saha ka a yi pa karim Dagbaani Wikipedia pahi n-deei baŋsim maa viɛnyɛla. Bee Wikidata
Pala a ni yɛn kana n ti ku sabi a suyubu n zaŋ sɔŋ ka chaŋ ayi di bi niŋdi lala di malila a yi sabili sɔŋ a ni yɛn wuhi shɛhira shɛli din shiri wuhiri kadama lahabali shɛli a ni zaŋ sɔŋ ti maa Di lan maa lahabali n ba yiɣisiri bala ka a suhu yurilim ka a zaŋ niŋdi ma. O kpe maa, n yɛn ti la lahabali viɛnyɛliŋga n-zaŋ jɛndi li, ka di na nyɛla silimiinsi li ka yɛn ti ŋɔ. Amaa ti yi kana gbunni m-pa n-tooi ti lahabali maa n gba zaa balli ni nyɛ shɛli, tooi ti cham ti ni nya lahabali shɛli ti ni yɛn zaŋ niŋ ni. Dagbaanuyiki biidiya saha nyɛla din yɛn kanna a talivisa zuɣu bakɔi kam. Kpaŋmi amaŋ ka a ti li saha ka di anfaani kara. Dagbaanuyiki piidiya saha is more fun.

Puhiri so m-bɔhi ka n gahindi mali puhiri a na luɣili kam zaaha m-be Dagbani ni Wikipedia saha la m-bɔŋɔ ka ti a kana ni ti ʒili n-zaŋ anfaani shɛli din beni n-zaŋ ti a. Eh, Ma ŋun yɛn chaɣiri paagi a n-nyɛ Alhassan Abdulwadud, amaa Dagbani ni Wikipedia zuɣu bee Wikimedia ni di yaɣa zaaha zuɣu bɛ bo di ma la achiri bitamsim li. Ti zuŋɔ bɔhimbu maa yɛn chaŋmi n-ti dalim Dindee niŋ ka a yi n tɔhi sabi Dagbanli Wikipedia zuɣu, a ni yɛn niŋ shɛm nyɛ shɛhira nima bee a ni yɛn nyɛ daliri nim shɛm n zaŋ a ti zaŋ pa ka di wuhi kadama a ni saɣi binshɛɣu maa di nyɛla yɛli maŋli zaɣ pali. Di zuɣu ti zuŋɔ bɔhimbu maa ni yɛn chaŋ n ti dalim binshɛɣu m-bala. Ti yi kana ti yuli daliri bee shɛhira, di nyɛla binshɛɣu ti ni zaŋdi mali zaani ti sabbu zaani, ka di tiri ninvuɣ so ŋun karindi maa luɣ shɛli polo ti ni nya lala sabbu ŋɔ maa bee luɣ shɛli polo ti ni nya yɛtɔɣ shɛli ti ni yɛri ŋɔ maa. Lala bini maa ka ti booni daliri bee shɛhira. Dizuɣu Ti yi kana nti yuli ti ni yɛn pahi kundi vihira ŋɔ maa, lala soli ŋɔ maa ka ti bɔra, dini n-nyɛ ti ni yɛn pahi kundi vihira maa. Ti yɛn kamina nti wuhi sabiri shɛŋa ti ni pun sabi maa, daliri bɔ ka ti yɛn zaŋ a ti zaŋ pali? Ti mi kana ti yuli ti dalirnim ti ni tooi zooi ka ti nyarili shɛm. Eh, sokam zaaha tooi zooya ka o zaŋ ninvuɣ so ŋun mali yɛlimaŋli bee o ni mali dihitabili ni bɛ yi ti dol o na so n-tooi zab o zuɣu. Di lan ka o mali ka o zaŋdi leeri o shɛhira dira. Lala daliri ŋɔ maa zuɣu ka binshɛɣu kam zaa puuni ka ti ni tooi nyɛ ti shɛhiranima kamani soshal midia, binshɛɣu din gbaai WhatsApp puuni, binshɛɣu din gbaai Facebook puuni, binshɛɣu din gbaagi Twitter puuni ni binyɛr shɛŋa din tooi pahi, ka so ni tooi sabili ka di nyɛ ŋun maŋmaŋ haŋkali bee ŋun maŋmaŋ suhuyurlim puuni ka o zaŋ n-zaŋ sabili. Lala binyɛra ŋɔ maa nyɛla ti ni ku tooi zaŋ shɛŋa n-zaŋ ti shɛhira bee ti ni ku tooi yihi shɛhira luɣ shɛli polo. Domin a zaŋ li zaŋ ti shɛhira, di ka lahiʒibu ka biɛɣu sa ti neegi ka bɛ bɔh a ni yaɣ a nyɛli ka a doli chaŋ luɣ shɛli polo a ni daa nyɛ shɛhira maa ka di lahi kani. Dala nyihibu bini, di zuɣu lala daliri ŋɔ maa zuɣu ti ku tooi zaŋ li n-zaŋ ti shɛhira. Tɛha kana um, Wikipedia maŋmaŋ nyɛla tin ku tooi zaŋ shɛli zaŋ ti shɛhira yaha domin a yi kana n-ti yuli, Wikipedia maŋmaŋa bi ka soli bee ban maŋmaŋa bi ka daliri zaɣ kpeeni. Ban maŋmaŋ dolila niriba ni sabi daliri shɛŋa, din niŋ ka ban maŋmaŋ doli m-mali sabiri bɛ binyɛra Kamani a yi kana nti yuli so yi saɣi buku ti naai bee so saɣi binshɛɣu nti naai ka yɛli ni o nyɛlila Wikipedia, laa maa di nyɛla din bi dii, din bi tu ni ti niŋ. Dama a kana ti Wikipedia maŋmaŋa, ban maŋmaŋ N nyarila bɛ yɛltɔɣa niriba sabbu puuni. Luɣ shɛŋa ti ni tooi nyari ti dalirinima bee ti shɛhiranima m-mali pari ti sabbu nyɛla, a TV siteeshinnima ni pabilishi binshɛɣu, reediyo siteeshinnima din gahim bɛ ni pabilishi shɛŋa bukunima puuni, jɔɔnalinima puuni. Nimaani ka ti tooi nyari ti shɛhiranima. Bee nimaani shɛhiranim maa n-niŋ dɛde ka so ku tooi ŋmɛli naŋgbankpeeni wɛbsaitnim puuni. Dinnim zaa nyɛla ti ni tooi zaŋ shɛŋa n-zaŋ ti shɛhiranima. Tɔ! Ɛɛm, Wikipedia mi zuɣu, pɔi ka a yɛn niŋ binshɛɣukam zaaha mali niŋ ballikam ka a yɛn niŋ. shɛŋa kana ti niŋ mali niŋ dini n-nyɛ eh edit to mali niŋ ŋɔ maa zuɣu ka a yɛn dee a yɛn n-to to a yi to mali niŋ maa zuɣu a ni nyɛ din yooi li na n-ŋɔ di saha n-nyɛ ka a naan yuli eh yɛltɔɣa bɔ ka bɛ lee yɛli ŋɔ Yakubu Seidu Piɛliga nyɛla karimba kuro ŋun yi Ghana tudu yaɣili na. To a yi bɔri ni a nya shɛhira bee a ti shɛhira shɛli din wuhi kadama Yakubu Seidu Piɛliga o shiri nyɛla ŋun daa nyɛ karimba n-yi tudu yaɣili polo na bee Northern Region yaɣili na. Di tuya ni a vihi Luɣi shɛli polo ti ni buɣisi maa, bukunim puuni, jɔnaalinim puuni, ninvuɣu shɛba wɛbsayitinim din gahim ka mali yɛlimaŋli, ka bɛ yɛtɔɣa ka daɣiri bee ka di mali naŋgbankpeeni, lala nimaani ka a yɛn vihi m-bo shɛhiranim na nti zaŋ dalim yɛtɔɣ shɛli a ni yɛli maa. Di zuɣu ti yi kana pɔi ka a mi yɛn ti shɛhira a yuunim ya ka m bɔri ni n zaŋ shɛhira maa zaŋ sɔŋ. A ni kana ti nya luɣ shɛli polo ka bɛ yɛli ni tudu yaɣili na, ɛɛ, bɛ niŋdi zanibu bia niŋ luɣ shɛli polo, to zanibu bia maa nyaaŋa ka a yɛn zaŋ bini maa na ti zaŋ sɔŋ din n yirina ka labiri maa, kɛɛza maa, nimaani ka a yɛn zaŋ li na ti zaŋ sɔŋ. To a zaŋ li sɔŋ nimaani sarawuhi ni a yi ti shɛhira maa ka di dɔni nimaani di tooni zaa yɛtɔɣili kam zaaha din yɛli maa dini ka di diri shɛhira maa. Di zuɣu ti yi zaŋ a ti zaŋ sɔŋ nimaani, ti yɛn vihimi nya nya ya polo ti yɛn vihimi nya nya ya polo ka ti yɛn tooi nyɛ shɛhira na kamani ti kpuɣima Kpɛŋ ŋɔ shɛhira m-bala. Ɛɛm, shɛhira m-bala maa domi ti yuli kpɛŋ ŋɔ ti ni nya ka di booni ninvuɣ so ti ni yɛri maa yuli. Professor Piɛliga ti ni nya ka di booni o yuli kpe maa, Naawuni mali n ti ni kuli dɔni. Ti kana nti yuli. Ti ni bɔri binshɛɣu shɛli di puuni nyɛla URL dini m-pa zuɣusaa link ŋɔ maa din ka ti bɔra, a ni nya ka a kana nti zani la di zuɣu ka n kɔpili, to a yi kɔpili ka ka m mahim laasabu maa pan di zuɣu, ka a naan kana ti n yaali. To a yi yaali n zaŋ li labi atikili maa puuni, a yɛn niŋ shɛm nyɛla luɣ shɛli din kul zaya n yirina ka labiri ŋɔ maa, a kɔŋ chɛli mi zali nimaani ka du zuɣusaa na. A ni nyɛ site, site, nubili ŋɔ ni tiri shɛli ŋɔ ka a dihi li. A yi dihi li a ni nyɛ din niŋ kamani zaɣ nuɣiso ka mahim laasabu pili li. A ni yɛn niŋ shɛm nyɛla a yɛn kpɛla kpɛna. Ti ni yɛn niŋ shɛli tuuli ŋɔ nyɛla manual. Manual maa nyɛla um, ti ni niŋla automatic di. Automatic maa nyɛla din ŋuna a yi ku paste link maa din ni, binshɛɣu kam zaa ha din tu ni di be a shɛhira maa puuni di yɛn vuɣikili mi na ti zaŋ sɔŋ. Ka di wuhi kadama dimbɔŋɔ nim ka a di a di yɛn niŋ maa. Di zuɣu ti yɛn zaŋ la ti ni copy binshɛɣu maa na bee ti ni yaai binshɛɣu maa na nti zaŋ niŋ din ni. Ti yi zaŋ li zaŋ niŋ di puuni na ka ti naan yɛli generate. To generate ŋɔ maa ŋun ka ti yi niŋ li? Ti yɛn nyami ka di yihi binshɛɣu kam ti ni di yɛn bo n-zaŋ niŋ ti shɛhira maa puuni ka di lee shɛhira zaɣ maŋli di zaaha yɛn yim na m-be di puuni bee di zaa pun yɛn kpela din ni ti toli toli, to di saha n-nyɛ ti kana ti niŋ insert. To a yi dihi insert maa a yi nyɛla din niŋ tuuli di saha shɛhira zaɣ'gaŋ ka ti na ti ŋɔ maa di nyɛla ti malila shɛhira bɔbili Di saha ti ni tooi ti di zaaha shɛhira zaɣ gaŋ ka ti daa n niŋ ŋɔ maa, ka kana ti yɛli, Zaŋ wuhi salo taɣibu nima. A yi niŋ ŋɔ maa naa ka bi zaŋ wuhi salo a ni taɣi taɣiri shɛli maa bɛ yɛn niŋ bee di bi yɛn niŋ dɛde, naɣila a zaŋ mi wuhi salo taɣibu nima. To di saha n-nyɛ bɔɣa ti niŋ maa, ti ni niŋ binshɛɣu maa nyɛla Added a reference. Dim niŋ ka ti pun niŋ sahakam maa a yuli viɛnyɛla a ni nya ka lala binyɛra maa zaa yina added a reference ka a pii li zaŋ niŋ di puuni ka lahi chaɣ ba baŋ kadama a ni taɣi taɣiri shɛli maa nyɛla din bi galisi taɣiri bilifu ka ti taɣi maa. A ni niŋ lala niŋ a ka a naan zaŋ wuhi salo taɣibu nima kpaliŋkpaa. To a zaŋ ŋɔ maa ŋun zaŋ wuhi Naagi, to di ni niŋ ti naa ŋɔ ti nya kadama shɛhira shɛli ti ni ti ma a din luhi ŋɔ, a ti kana ti zani di zuɣu, a ti kana ti zani di zuɣu sahakam ka kpɛri puuni, di yɛn zaŋ a mi tahi ti ni di nyɛ shɛhira maa luɣ shɛli polo maa. Kpe! Di yɛn zaŋ a mi n-guui kuna kpɛŋŋɔ, ka a gba ti karim hal ni ti naagi ka nya shɛhira shɛli din be di puuni shili wuhiri kadama Dɔɣita Piɛligi daa nyɛla, ɛɛ, o nyɛla ni, o daa nyɛla ninvuɣ so ŋun yina Ghana tudu yaɣili polo. Tɔ! Ti lahi labimina ti atikili maa puuni. Tɔ! Ti yi labimina atikili maa puuni, ti ni niŋ shɛli maa nyɛla automatic Ti ŋuna a ni niŋ li di kuli yihila binshɛɣu kam kamani din di yihili shɛm zaŋ sɔŋ ti ba na. Dibilahi zaya ni a lahi chaŋ ti kpuɣi dimbɔŋɔ ka shɛhira maa bɔri ni di leei shɛhira zaɣimaŋli, ka a kɔna ti shɛbiri n ni, n kpuɣi ŋɔ a ti shɛbiri n ni, automatic maa ŋɔ a ku niŋ di yɛn yim na. Di yɛn yihila binshɛɣu kam zaa din tu ni di di be shɛhira maa puuni n-zaŋ ti zaŋ niŋ di puuni. Ti ni yɛn niŋ shɛli pahi ŋɔ maa nyɛla manual, kamani ti ni pun yɛli shɛm maa, ti ni nya ti shɛhiranim luɣ shɛŋa maa ti pun kali kali li. Dinzuɣu ti ni kali kali li maa, di puuni zaɣ yinka ti yɛn zaŋ ti shɛhira n-zaŋ niŋ manual maa mi gba. To ti yi lahi kana, shee ti lahi niŋ m-mali niŋ. Ti yi niŋ maliniŋ maa naagi, ka ti naa lahi kana ti kpuɣimi kadama Yakubu Seidu Piɛligi nyɛla karimba kuro ŋun yi Gana tudu yaɣili na. O nyɛla karimba kuro ŋun yi Gana tudu yaɣili na. Ŋɔ maa ka ti lahi bɔri ni ti lahi n zaŋ shɛhira shɛli na ti zaŋ pahi di zuɣu di saha n-nyɛ ti ni sabi binshɛɣu maa ka di mali yaa Ashaara ni yɛn wuhiya taɣa shɛli a ni yɛli maa di yaa ni nyɛ shɛm bee di dihi tabili ni nyɛ shɛm. Ti kpuɣimi kadama ti ni yɛn pahila shɛhira zaɣ gaŋ ŋɔ maa zuɣu ka di niŋ shɛhira buyi n-dirila Yaakubu Seidu Piɛligu nyɛla karimba kuro ŋun yi Gana ti doo yaɣili na maa. Eeh ti lee yɛn pahila shɛhira zaɣ gaŋ di zuɣu a yɛn pahi shɛhira zaɣ gaŋ di zuɣu a ku yɛn kamina n-ti lahi zaŋ bini din tɔri maa Tɛɛza maa n-zaŋ n-zali Ashɛha tuunshɛhira maa nyaaŋa, ka di taai soli kadama a daa pahi binshɛɣu di zuɣu, ti saha n-nyɛ ka a naai nyo ti m-pɔŋɔ, bɔ ka a yɛn zaŋ ti shɛhira ŋɔ? Ti pun niŋ automatic pumpɔɣu chɛɣu ti niŋ

Di paya ni ya shɛm maa buku ŋɔ puuni ka di shiri be, amaa n ku zaŋmi n-ti daliri. Dindee ti niŋ ka a nya a shɛhira buku puuni, a ni yɛn niŋ shɛm n-zaŋ li zaŋ pa ka di lee shɛhira bee ka di lee daliri zaŋ ti yɛtɔɣ shɛli a ni yɛra. Di zuɣu a ni yɛn kana ti niŋ shɛm nyɛla, so yiŋ maa n-kul nyari a, a ku yɛn chaŋ nti lahi niŋ site. A yi niŋ site ka kana ti pun niŋ manual eh, ti pun niŋ automatic pumpɔŋɔ manual ka ti yɛn niŋ ka ti kana ti niŋ manual to ti yi niŋ manual maa a yi nyɛmi bin yɛli ti website puuni ka ti yɛn ti shɛra din pahi maa news puuni, basic puuni, eh, books puuni, journal nim puuni n pun yɛ ya binyɛra pam ka ti ni tooi luɣa luɣa pam ka ti ni tooi yɛ ti shɛhira nima bee ti daliri nim na n ti zaŋ n zali ti yɛtɔɣa zaa ni bee ti yɛtɔɣa nyaaŋa ka di dili shɛhira. Dizuɣu ti yɛn zaŋ shɛli ti shɛhira maa nyɛla bee ti yɛn zaŋ shɛli leei ti daliri maa nyɛla buku buku din yuli booni Lahabaya Sabbu Nasara din ka ti yɛn zaŋ zaŋ ti ti shɛhira shɛli din pahi Ɔɔ ti kpaŋ kamina ti dihi buku buku zuɣu ka ti yɛn ti a yi nyɛla eh, bini yooli na ŋ-ŋɔ site book buku puuni ka ti yɛn ti shɛhira shɛli din pahi maa. Dizuɣu Ti kɔŋ kam na nti nya sasabira maa yi nyɛ zaɣ bɔbili di viɛla, di mi lahi nyɛla sasabir yino di viɛla. Bɛ mi paala sasabiriba niriba ata, bini ŋɔ ŋun yɛn ti a la soli ka a kpɛhi bɛ zaaha binshɛɣu kam di puuni. Um, binshɛɣu bɛ ni yɛn bɔri di puuni nyɛla, sasabiriba maa bɛ nyɛla niriba ayi buku ŋɔ maa puuni. Ban sabi buku maa, eh, tuuli Ayuba Alhassan Issa eh o pahisa sabiriba maa ni Osman Abukari Akarma o gba nyɛla ŋun pahisa sabiriba maa puuni lala niriba ayi ŋɔ maa n zaŋ bɛ zuɣuri gbaali taba n tɔhi sabi lala buku ŋɔ maa di zuɣu ti ni yɛn niŋ shɛm nyɛla ti yɛn kamna eh masasabiriba niriba ayi m bala To sasabiri ŋun pah a yi maa lahabaya ka a yɛn niŋli a bi nya a last name ka a piili kpe first name ka a piili kpe ma niriba ayi m bala a nyɛla di gba ni kana ti pahi ŋɔ maa zuɣu ka ti a soli ni a zaŋ di zaaha zaŋ niŋ di puuni to ti kpiri mi first writer ŋun last name nyɛla Alhassan Isa ka ti sabi n niŋ di puuni. ka ti sabi niŋ bɔɣisibili ŋɔ maa ni, Alhassan Isa, Alhassan Isa. Ti sabi Alhassan Isa n-niŋ di saha o last name bala ka o first name mi nyɛ O, o first name mi nyɛ Ayuba. Ka ti sabi niŋ di puuni Ayuba. Ka ti kana um, buku maa zuɣu nyɛla buku maa zuɣu nyɛla lahibali sabbu nasara. ka ti zaŋ li zaŋ niŋ di puuni lahabali sabbu nasara ka ti sabi niŋ din ni. Tɔ, ti sabi li zaŋ niŋ di puuni n-naai Ka ti naan kana yuundi ni ka bɛ daa zaŋ buku maa zaŋ wuhi salo. Yuundi ni ka bɛ daa zaŋ buku maa n-zaŋ wuhi salo. Chaŋ kana um ti ni piigi sasabiri ŋun pahi a yila ni di bi yina eh, di saha. Ti ni pa n pili ka di yina ŋɔ, bɛ bɔrila o gba last name ni o gba first name. Ti kɔrimi ni o last name nyɛla Abukari. O last name nyɛla Abukari ka ti sabi niŋ din ni Abukari ka o first name mi nyɛ Osman ka ti sabi niŋ box ŋɔ din gba puuni Osman, Osman. Tɔ! Ti yi niŋ la naai eh, yuundi ni bee publisher ŋun lee publish li. Ti yuli buku maa puuni ti yɛn nyɛla ŋɔ ni zaa Nimmɔhi Series, Nimmɔhi Series bani n-publish li. Jaanpilli ni bache kɔb karili nimmɔhi series bani n publishi buku maa saha nyɛ nimmɔhi series nimmɔhi series bani publishi buku maa yuli n bala yuun shɛli bini daa n zaŋ buku maa zaŋ wuhi salo Lala yuun maa, a yi yuli buku maa puuni, a ni nyɛ li. Dindee nyɛla buku dolila so shɛli din tu ni di doli zaŋ wuhi salo. Lala binyɛra ŋɔ zaa tuya ni di be di puuni. Ti kɔmi ni bɛ daa pabilishili la 2021, ka ti sabi niŋ di puuni. ISBN ti yuli di puuni ti ni nya li. Buku kam zaŋha ka a yi yuli buku maa gbinni a ni nya line line kamani mihi mihi laasabu ka bɛ niŋ niŋ din ni. To lala mihi mihi maa zuɣusaa a yuli a ni nya nambanima ka di pili ni ISBN. Ka nambanim tuɣili lala nambanim ŋɔ a ka a ŋme n-niŋ di puuni binshɛɣu kam zaa ka bɛ bɔri kpɛŋŋɔ ka a ni tooi nya li buku maa ni luɣ shɛli bɛ ni daa zaŋ buku maa zaŋ wulsiri o buku maa yaɣ shɛli polo di kpala talahi ni a niŋ li buku maa peeji din ni ka a nya li gbambiɛl maa la puuni ka a nya a shɛhira bee a daliri maa ni a zaŋ pa maa di tuya ni a deei a sabili Aha! Saha a ni sabi ti kpuɣi mi ni di nyɛla gbanbiɛlli pinaayi zaŋ chaŋ gbanbiɛlli pinaayi zaŋ chaŋ gbanbiɛlli ti ku kpuɣi mi gbanbiɛlli pinaayi puuni ka a nyɛli Ka a ku sabi niŋ din ni gbanpiɛlli pia ni ayi puuni ka n nya li. To di saha a yi sabi ŋɔ nim maa zaa zaŋ niŋ di puuni naagi luɣ shɛli bɛ ni daa n pabili shili, a yi mi ka a sabi niŋ binshɛɣu kam zaaha din tu ni a sabi niŋ ka a sabi niŋ, ka naan kana ti zaŋ wuhi zaŋ niŋ a ni niŋ binshɛɣu shɛli maa din ka a yɛn zaŋ niŋ maa ka a zaŋ n-niŋ. Tɔ! A yi zaŋ niŋ na, a ni nya di gba ni yina pahi n-do shɛhiranim puuni ka di wuhi kadama shɛhira shɛli a ni lahi zaŋ pahi maa di gba n-yina n-do yi maa, ka di wuhir a ninvuɣ shɛba bɛn sa buku maa, Alasan, Ayuba, Abukari, Usman, a ni nya ka lala yɔɔ ŋɔ maa yina ka di wuhi a kadama bɛn sa buku maa yuya m-bala maa. Bin yuya n bala maa a kpɛ daliri maa puuni a nyɛla ŋɔ nim zaaha to ka a dee a lahi zaŋ zaŋ wuhi salo taɣabu nima ka lahi chaɣaba ban ka dama a ni niŋ binshɛɣu maa nyɛla a aadila references yaa nyɛ ŋun pun niŋda a yi ti kuli pilli sabbu di nyɛla din yɛn tɔhi yina paya ka a gbaai pii li zaŋ niŋ ka yɛn naan taai taɣiri shɛli maa di nyɛla mali niŋ din bi galisi Ka a wuhi la ka bɛ baŋ, ka naan kana ti zaŋ wuhi salo. Tɔ! A zaŋ wuhi salo, ka di niŋ ti naagi. Di wuhimi kadama a ni daa zaŋ shɛhira shɛli zaŋ pahi maa, di gba nyɛla din niŋ dede bee di nyɛla binshɛɣu din niŋ a ni ku mali niŋ maa, ka mali dihi tabi ni a niŋ binshɛɣu maa, di nyɛla din niŋ. n-ti a ni bɔri shɛm maa. Tɔ di saha ti nya shɛhira dibaayi, ti nya tuuli shɛhira ka nya shɛhira din pahi ayi. Tuuli shɛhira maa ti di zaŋla automatic ka ti di niŋ li, din pahi ayi maa ka ti niŋ li ni manual chɛɣu ti zaŋ re-use. Din dali niŋ ka a ti daliri bee ka a ti shɛhira ka lahi bɔri ni a labi ti shɛhira shɛli din pahi, wula ka a yɛn niŋ?

ka di diri lala yɛtɔɣili dibaayɔŋɔ maa zaaha shɛhira. Di zuɣu ti ni yɛn niŋ shɛm ya ti yɛn kamina nti zani di zuɣu kaman ŋ-ŋɔ. Ti zani di zuɣu ka ti ni zani ŋɔ maa ka lahi duna zuɣusaa, site, ka ti kpe di puuni. Ti ni nya bini yɛli ti automatic ka din ka ti yɛn niŋ ti pun niŋ li mi, manual ka din ka ti yɛn niŋ din ka ti ni yɛli ku naai ŋɔ maa, reuse, labi zaŋ daliri n lahi zaŋ ti daliriha, reuse, ka ti kpe di puuni. Tɔ! Ti kpe di puuni di yɛn yihila daliri shɛŋa ti ni pun ti maa zaaha, daliri dibaayi ka ti na ti. Ti ti tuuli daliri wɛbsaidinim puuni ka ti daliri din pahi ayi buku puuni Lahabali sabi bini na sara puuni ka ti yihi lala daliri maa. Pumpɔŋɔ, ti yɛn zaŋla tindi ti shɛli wɛbsaid puuni la la zaŋ ku bukaata bee tindi ti shɛli buku puuni la ka ti yɛn zaŋ ku bukaata. Di dolila daliri maa ni be luɣ shɛli polo. Ti kpuɣimi ni tuuli daliri la ka ti lee yɛn zaŋ ku bukaata kpɛŋ ŋɔ. Luɣ ti kpaŋ kamina ti dihi tuuli daliri maa zuɣu. Ti yi dihi tuuli daliri maa zuɣu di nyɛla din gbaya n-guui kpɛra puuni n-ti dɔni tuuli daliri, daliri din pahi ayi ka ti lahi zaŋ daliri din nyɛ tuuli la n-lahi zaŋ ti kpɛŋ ŋɔ. Pisaariwa ni di beni kali pahi ata dini nyɛla zaɣ yini ka di wuhi kadama tuuli daliri la din ka ti kul lahi zaŋ n-zaŋ ti daliri ŋɔ maa gba. Ti yi niŋ lala ka ti naan kana ti naan zaŋ n-wuhi salo yaha

Ti niŋ manual, ka niŋ reuse, ka niŋ automatic. Shɛhira shɛŋa bee so shɛŋa ti ni doli tiri ti shɛhiranima, din niŋ ka ti niŋ n-zaŋ sɔŋ ŋɔ maa. A yi ti a shɛhiranim maa kamani ti ni creatiri eh sections maa, di tooi ni kundi vihira maa n-nyɛ di zaa bahigu. ka di wuhi kadama kundi vihira maa ŋun gbunni di bi lahi tu ni a ti section. Domin a yi ti section ka ti ti niŋ kundi vihira, di yɛn kamla ti doli lala section maa gbunni. Di mi bi niŋ di ni. Dinzuɣu a chɛri ka kundi vihira maa references maa din nyɛ bahigu buku kam zaa ha ka bɛ yi sabi bahigu maa ka bɛ zaŋdi bɛ daliri nima bee bɛ shɛhira nim na. Dinzuɣu di tuya ni Wikipedia gba zuɣu ka a yi sabi ka ashiharinim maa din ti nyɛ bahi o kundi vihira maa dini n to ni di nyɛ bahigu. To di saha n nyɛ din do gbinni maa ha to a ti ku nyɛ polo so n bɔŋɔ ka n leen zaŋ n zaŋ pɔhi viɛnyɛliŋga. Man ŋun chɛ ka di paagi a na ŋɔ n nyɛ Alhassan Abdulwadood, amaa Dagbanli Wikipedia zuɣu bee Wikimedia ni di yaɣa zaaha zuɣu bɛ booni ma la Akiri bɛ tamsim li, Naawuni n-ti ka tari, Naawuni tim ti zahim suma.